Самат, син бөтенләй икенче якта торасың түгелме? Минем сезнең якта эшем бар. Көн саенмы? Шундый, бетми торган эш. Алсу ничек карап калды. Ул мине кызыксындырмый. Кем кызыксындыра? Сер булмаса әйт. Анда Илнур да карап калды.

Тинтәк тә инде мине. Сүз бәйт алмагач, пештәлен буасың шул. Син үзеңә эш тапкансың икән. Торыгыз әле, иптәш почтальон. Минем хатны да адресатына илтеп тапшырмассыз микән?

Мин бит... Нәрсә мин бит? Мәмиоз булып йөрисең шунда. Син минем янда гына герой. Нигә әнә Саматка минлегеңне күрсәтмәдең? Вакыты җитмәгән. Вакыты җитмәгән. Соң булып куймасын. Юк, кара әле, аңламыйм, нәрсә син миңа бәйләнәсең? Бар әле, бар әле, кит әле, бар үзе гына була әле, зинһар. Була алмыйм шул! Безнең юллар бер тирәдәрәк йөри. Аерым йөрсәк, яхшырак булыр. Кем өчен яхшырак? Барыбыз өчен дә. Илнур, аңла, безнең максатлар бер. Самат белән Дилбәр. Алай икән, әнә китте, бар, куыптыз, бар! Алай җиңел булса, әллә кайчан тоткан булыр идем дә. Бәхет өчен көрәшергә кирәк! Ә мин көрәшәм! Бергә яхшырак булыр. Нихәл, Давытый? Ярай. Нәрсә? Кире яктан кайтасың. Мәктәбегезне күчерделәрме әллә? Юк эш бар иде. Нинди бетмәгән эш инде ул, а? Вот, соравым әле. Ашарга әзер. Бар, кер дә. Тыныч кына утырып аша. Ашыйсы килми. Кем өчен әзерлим соң мин аны? Син үзең дә ашыйсың бит аны. Моннан соң үзең әзерләрсең, яме? Мин пешергән ризыкның рәте булмас. Өйрәнерсең? Дилбәр, бу хатны укы да, ертып ташла. Бәлки укымыйча да ертып ташларсың. Сиңа хат язам дип, әллә ничә дәфтәр бетердем. Азын сүзнең кыскасы шул. Минем белән бу беренче тапкыр. Нәрсә дип әйтергә дә белмим. Шуңа күрә язам. Син минем уйларымны биләп алдың. Гел сине уйлыйм. Күрәсем килеп тора. Сүзләр әзерлим, тик күрсәм, каушап калам. Йөрәгем чыгардай булып тибә башлый. Әле менә гомеремдә беренче тапкыр шигырь яздым. Күзләреңә карап әйтер идем. Күңелемдәге назлар турында. Аңларсыңмы, әллә көләрсеңме? Бар язмышым синең кулыңда. Таңнар атса, нурларында сине күрәм. Ай кызында сиңа тиңлим мин. Төшерсең бер җиргә нур индереп, беләм. Хыяланам гына бугай мин. Җавап көтеп Самат. Дәүәти, берәр бигә өйләнеп җибәрсәң, ә? Гармунчы хәзер йөгереп киләләр. Син нәрсә? Хатын кыз ашарга пешерү өчен генә яратылган дип уйлыйсыңмы ни? А? Үзеңә авырдыр дип әйтүем. Аннан ары ил кеше пешергәнне үзең беләсең ич инде. А, тегәвер, ә? Ни сөйли? Үзе мин пешергәнне сыптырып мысыптыра. Ират барысын да белергә тиеш. Шуның өчен дә ул ират. Беләбез инде. Ир кешегә 70 төрле хөнәр дә аз. Аз шул аз. Менә син Казаннан минем яңа кайтканчы нәрсә белә идең, ә? Дәүәти, син бигрәк инде. Соң нәрсә Казанда шундый булдыксыз кешеләр яшимени? Булдыксыз түгел, әзергә бәзерләр. Цивилизация. Ә, кем эшләгән соң аны? Сез, Дәүәти, сез, сез. Без шул менә, без. Дәүәти. Соң Казанда да инде, шунда авылдан күчеп килгән халык яши. Соң менә шул каян чыкканнарын онытмасыннар иде. Әйтермен, онытмаслар. Гүр. Ярый, телеңә санын утырма. Эшләр көтә. Аңладым, юкка чыга. Бар, бар.

Ул да шулай кояш кебек балкып кайтып керер иде. Ходай Тәгалә гомерен кыска итте шул. Тәни, мин дә юксынамыйм, дип үзең әйтәсең бит. Үлгән артыннан үлеп булмый диеп. Яшәргә кирәк. Менә хәзер әти кайтыр. Әле безнең аш та әзер түгелдер. Пешеп чыкты. Бүген бит син иртәрәк кайттың. Ә безнең бер дәрес булмады да ани. Нәрсәдер әйтмәкче идем. Ә, кызым. Урманга барып киләсе иде. Тагын үлән җыябызмы инде? Җыябыз, кызым. Үләнне аны Вактында җыйсаң, менә дигән дару ул, йөз сырхауга шифа. Кызым, бу нинди кәгазь? Дәвани. Мине кул дәвани. Андый әйберләрне ташлап йөрмиләр. Әти кайтты. Бик әйбәт. Ашым да әзер. Аллаһ шөкер. Я кызым, укулар ничек барасың? Әйбәт әтем. Нәрсә, әйбәт кенә уни? Ярар, яхшы. Әй, кызым. Имтиханнар кайчан башлана? Ә? Менә бу эш белән кызым синең турыда уйлаган да юк. Әйе, тик мин бала чага түгел инде. Өйрәнәм. Ышанам мин сиңа, кызым, ышанам. Ялы беткән син инде эшләйли. Эшләп уяласың инде. Булдымы? Булды, рәхмәт, күзем. Нәрсә, кызым? Анда аш әзердер бит инде. Аш әзер. Дәвәне инде күптән пешереп куйган. Шулаймы? Сиңа иде алайса. Керәбез. Тегә, тегә, керәбез, ашыйбыз.

Тере җан икәнен онытма. Малның йөрәк сулышын тыңлый белергә кирәк. Ат ул акыллы хайван, барысын да аңлый, тоя. Кайберәүләр кебек түгел, әйеме? Аның үз җаена төшкәнен көтсәң, ярыш бетеп тә китә, дәү әти. Башыңда миең бетеп китәр, Алла бәндәсе. Ат белән бер бөтен булырга кирәк. Ничек? Ничекне алга куеп. Әйме. Ай-һай, бу яшьләр. Сезгә хәзер үк булсын, ә? Көтәргә ярамый. Сабыр булырга кирәк. Сабыр булсаң аңларсың. Беләм дә әти. Сабырлыкның төбе саралтын. Сабан туя күпме генә вакыт калып бара. Ә син ниндидер аңлашу турында сөйләнәсең, ә? Нәрсә кылынасың инде, дәвәни? Мин эшли алмыйммыни? Сиңа да эш җитәрлек. Әнә бакчаны карыйсы бар, кызым. Зарланмыйм бит әле, әни. Кара әле, әни. Әти киенеп-ясанып кая китте ул? Төгәл генә әйтмәде, кайткач сөйләр әле. Әти гел шулай инде ул. Әнә, кара әле, атыңа. Карадым. Шуннан? Йә, нәрсә көтә ул? Нәрсә көтә? Эчәсе киләдер. Синең эчәсең килә, анысы дөрес. Ә ат? Беләм әле дәвәте, ә? Каян белим, сылу көтәдер. Сылу. Син үзең сылу. Наз, иркәләү, бактау сүзе көтә ул чабып килгән ат. Шуны аңла.

Үсеп буйга җиттең, һаман ялан аяк йөрисең. Кайчанга хәтле шулай җөрерсең икән, ә? Дәвани, ә менә син беләсеңме, күпме энергия алам мин? Салкын тидерсәң. Эх, Дәвани, салкын җирнең җылысын тоям мин.

Укы иртән кичен Коръән. Рәхмәт, кызым. Әйдә. Тегендә аскарак төшик әле.

Бик әйбәт яшәделәр. Авылда аларга сокланмаган кеше юк иде. Әниең бик матур җырлый иде. Син дә бик матур җырлыйсың бит, Дәвәне. Менә миңа да әйтәләр инде. Бигрәк моңлы бала инде бу диләр. Димәк, бу моңның яртысы синнән, ә яртысы әниемнән күчкән. Әтиең дә төшеп калганнардан түгел иде. Ха, минем әти ич ул. Бик матур парлар иде шул. Күз дә тигәндер инде. Әниең бөтен яктан уңган килен булды. Дәвәни. Ә менә алар яратышып өйләнделәрме? Яратышып. Әтиең әниең янына көн дә барып җирде. Кар димәде, яңгыр димәде. Таш яуса да барган булыр иде. Шуннан мин, Күпме җафаланып йөрергә җыенасың, ал да кайт, дидем. Алып кайттымы? Кайтты. Әле дә күз алдымда. Әниең ишек төбенә баскан, башын игән дә тик тора. Әтиең, Менә син сорадың, алып кайттым, диде, теләсәң нишләт, дип. Ә син нәрсә дидең? Нәрсә дисең инде ул вакытта? Яшьләр үзләре килешкән. Балам, үзең теләп килдеңме, дидем. Әниең әкертен генә, Мхм, ди. Алайса ник анда торасың? Түргә уз, дидем. Менә шулай яшәп киттек. Кызык. Кызык. Дөнья кызыктан гына тормый икән шул. Аллаһы Тәгалә шулай кушкандыр инде. Әйдә, балам, кайтыйк.

Эй, кызлар, эчәргә су бирегез әле. Хан малае түгелсеңдер, төш тә эч. Шундый алар югары үз кызлары. Үләм дигәндә бер кашык су да бирмәсләр, ә? Үлеп караган булдым әллә, Сәйдәш? Синең кулдан бер кашык су эчәр өчен үлеп карар идем мин. Өметләнмә. Өметләнмә дигән була. Кәрим дигәндә, йөгерә-йөгерә ташырсың әле! Әйдә, Марфуга, кайтыйк, боларның эшләре беткән. Самат, җибәрмә үзләрен! Чынлап, кызларның эшләре күптер. Әле безгә сабантуйга сөргечегәселәре бар. Хәзер менә көянтә чиләкләремне куйдым да, Сезгә сөлге чигергә йөгердем. Авнып егла күрмә, Мәрфуга! Киттек, Мәрфуга. Сау бул, Мәрфуга, яучылар көт! Хәзер кайтам да камыр куям. Әй, Мәрфуга, барсаң суга, сөйләшербез барсын да. Әй, Мәрфуга, барсаң суга, сөйләшербез барсын да. Әй, Мәрфуга, барсаң суга, сөйләшербез барсын да. Ай!

Самат, күр әле, атламыйлар, йөзәләр бит, ә? Безнең авыл кызлары бит алар. Шул Мәрфуганы тәки үземә каратып булмый. Булмый дигән була. Күзен алмады бүген синнән Мәрфуган. Чынлапмы? Чынлап инде. Авызыңны ачып торма. Сәйдәшнең дә исәбе юк түгел. Сез нәрсә? Дусларга хыянәт итү юк. Икегезгә дә кода-гына булырмын. Алайса бүген тәвәккәллим. Өйләнәсеңме? Юк ла инде. Озакта бара. Безне дә йөрт әле. Нәрсәгә? Ә без агач башына менеп сандугач булып сайрарбыз. Сандугач, әнә, болай да сайрыйм. Без кирәк вакытында гына сайрарбыз. Син сүзең бетеп туктап калсаң, без шалт! Сайлап җибәребез хәзер менә. Ә син? О, сандугач сайрый дип сүземне ялгап китерсең. Кәрим, телисең агач янына качып, гармунда уйнармын. Син җырларсың. Эх, киңәш бирәсе урынга дусларыннан киләләр. Кәрим, үпкәләмә инде. Киңәш бирү вакыты узган.

Менә шундый хәлләр, Әминә. Өең зур дисең инде. Зур, Әминә, арча кыры кадәр. Хатыныңа нәрсә булды дидең әле? Озак кына икенче балага уза алмады. Ә узгач, врачлар кисәттеләр дә югыйсә. Төшерергә куштылар. Ахыры яхшы булып бетмәс диделәр. Ә ул үз сүзле, малай табам да малай табам, имеш, нәсел дәвам итәргә тиеш. Ә вакыты килеп җиткәч, көткәннән дә фаҗигалерәк булып чыкты. Бала да дөньяга килә алмады. Ул да дөньядан китеп барды. Менә шул. Малай идеме? Малай. Табиблар карап бетермәгәндер. Юк, юк. Минем гөнаһлы буласым килми. Врачлар хәлдән килгәнен барысын да эшләделәр. Минем аларга үпкәм юк. Тузыңа ничә яшь? 17. Быел 11 классны бетерә. Укырга керәдер инде. Исәбе юк түгел. Минем танышларым бар. Син нәрсә инде мине? Ул әле үзе дә уйламагандыр. Аларның уйлаганын көтсәң. Әй, Әминә, анарга үзенә яшисе. Үзе нәрсә тели, шулай булсын. Соңыннан үкенерлек булмас. Менә шулай дия-дия бала-чаганы бозып бетерәләр дә инде. Минемчә, баланың киләчәге турында ата-ана уйларга тиеш. Чөнки аларда тәҗрибә күбрәк, алар бит яхшырак белә. Анысы шулай, тик Кара әле, Әминә. Син үзең турында бик аз сөйлә. Нәрсәсен сөйлисең инде? Өч бүлмә, кибет бүлмә өч. Мин авылдан икәнемне әйттем инде. Менә хәзер монда яшим. Син Әминә шундый чибәр. Сиңа элек тә тәкъдим ясаучылар булгандыр инде. Булды. Ник булмасын? Тик синең кебек бер күрүдә күңелгә ятканы булмады. Син бигрәк инде, Әминә. Чынлап. Кәнфитләнеп утырырга без бит бала-чага түгел. Мин үзем дә сине күптәннән белгән кебек кабул иттем. Димәк, шулай язган. Әйдә, кузгалыйк. Әйдәсең. Самат. Егетләргә хат язганым юк. Һәм ничек итеп язарга да белмим. Шулай да җавапсыз калдырмаска кирәк икәнен аңлыйм. Самат, мин дә сиңа карата битараф түгел. Син минем күңелем түрендә урын алдың. Безнең киләчәгебез менә шушы ак кәгазь кебек. Алдагысын Ходай үзе генә белә. Ә шигырең ошады, Дилбәр. Менә шундый хәлләр, әни. Нәрсә дип әйтим, улым? Киңәшүең өчен рәхмәт. Мин яшисем яшәгән инде. Тик буйга җиткән кызың бар, аны да уйла. Шул шул, әни. Дилбәр укып бетергәнче, бәлки бераз сабыр итәрсең. Әни, соң

Бик тиз була түгелме соң? Хатын өс киеме түгел, җәһәт кенә салып ташлап булмый. Әни, без бит инде яшь җилкенчәкләр түгел. Ул да дөнья күргән, мин дә. Әнә, кызың кайтып килә. Аның белән дорфа кыланма. Ул кыз бала. Ярар, әни. Әти! Исән сау гына кайтып җиттеңме? Юллар уңдымы? Юллар уңды, кызым. Тик менә нәрсә. Дилбәр, кызым, утыр әле. Әни! Әтиеңнең сиңа сүзе бар. Без Дилбәр белән бакчага гына чыгып сөйләшик, ә? Нинди серләрегез бар? Әйдә, кызым. Менә нәрсә, Дилбәр. Син инде олы кыз. Мин зак уйлап, дәвәнең белә дә киңәшкәч, шундый фикергә килдем. Минем дә яшем бара. Дәвә ниеңдә картайды. Миңа әни кирәк түгел. Кызы, син алай кырт кисәргә ашыкма әле. Соң, мин гомерем буе буйдак булып яши алмыйм бит инде. Өйдә хуҗабикә дә кирәк. Соң, мин бар. Дәвә ни? Дилбәр, ир-атның аның хатыны да булырга тиеш. Ә, әни? Кызым. Әниеңне бит кире кайтарып булмый. Үлде ул. Юк, әти. Үлмәде ул, үлмәде. Дилбәр кызым, син мине бер дә аңларга теләмисең, ә? Яңа әни кирәк түгел. Кызым, мин әниеңне яраттым. Яратам, тик бит... Соң шулай булгач, мәхәббәт берәү һәм мәңгелек булырга тиеш, диде әни. Эй, кызым,

Я, балам, булды. Тынычлан. Әтиеңне аңларга кирәк. Аңлый алмыйм мин аны, Дани, аңлый алмыйм. Күңелем булырсың. И, бала, бала. Ходай Тәгаләнең язганыннан узып булмый шул.